Helo, Awen dwi o gwmni Sbarduno. Dwi'n gweithio hefo stem Gogledd i ddangos i chi sut mae creu arbrofion stem yn eich cartref. Heddiw, Beth am i ni fynd ati i greu popty solar? Mae yna llawer o ffynonellau egni gwahanol ac maen nhw'n cael eu dosbarthu i fewn i dau grŵp, egni adnewyddadwy ac egni anadnewyddadwy. Mae glo olew a nwy yn enghreifftiau o egni anadnewyddadwy. Hynny yw, nid yw rhain yn gallu cael ei ail-ddefnyddio, ac felly maen nhw yn dechrau rhedeg allan. Mae gwynt, ynni'r haul a thonnau yn enghreifftiau o ffynhonellau egni adnewyddadwy. Hynny yw, gallwch chi ddefnyddio tro ar ôl tro, ac felly nid yw rhain am redeg allan. Ydych chi erioed wedi meddwl pa ffynhonellau egni ydych chi yn ei ddefnyddio yn eich cartref? Mae popty yn un o'r eitemau drutaf i redeg yn eich cartref ac yn defnyddio llawer iawn o egni trydanol. Felly, beth am i ni fynd ati i greu popty solar? Ar gyfer yr arbrawf yma, byddwch angen bocs pizza neu bocs cacen, Papur tywyll, ffoil, tâp selo, bwyd ar gyfer treialu'ch popty, er enghraifft tortillas neu popcorn, cyllell Stanley neu siswn, clingffilm neu mae waled blastig yn gweithio rhywun uh, mor dda, a glyd. Felly, peth gyntaf sy'n angen i chi wneud ydy gludo eich papur tywyll i geiad y bocs. Mae papur tywyll yn dda am amsugno gwres, felly mi fydd yn cadw eich bwyd yn gynnes, yn hirach. Felly, pan da ni'n gledo, da ni angen gadael dipyn bach o gap cyfartal ar bob ochr. Gewch chi weld pam mewn munud. Gledo'r darn arall ac eto gadael gap fach yn yr gwaelod. Fel bod gennych chi dipyn bach o gardfwrdd ar yr ochr allan. Wan, da chi'n barod i dorri y caead ac dyma fydd eich panel solar. Felly, hefo cyllell Stanley, mae angen torri allan tair ochr y caead allan o'r pedair ac gadael allan tu cefn i'r caead. Felly ddim torri y darn yna. A be sydd yn handi wwan ydy, ydych chi'n gallu dilyn eich papur tywyll Reit, ar ôl torri'r tair ochr, mi fyddle chi fod hefo rhywbeth yn edrych fel hyn. Okay. A dyma fydd eich panel solar. Cam nesaf ydy y cling film, neu waled blastig os does ganddo chi ddim cling film. A be fydd angen i chi wneud ydy codi y ceiad gwreiddiol ac mae angen rhoi yr cling film o dano. Okay? A be sy'n bwysig iawn bod chi'n wneud yma ydy ei fod o yn cael ei selio yn iawn. Oherwydd dyma fydd yn cadw'r gwres i fewn yn y popdy. Felly gyda'ch tap selo mae angen sicrhau bod y cling ffilm yn cael ei selio yn iawn. Felly, wan, mi ddylech chi fod hefo Ceuad eich popty a i fod o i gyd wedi selio holl ffordd rownd fel bod y gwres methu dianc. Nesaf, beth sy'n angen i chi wneud ydy leinio tu fewn i'r bocs. gyda ffoil. Felly mae angen torri darn o ffoil sydd dipyn mwy na'ch bocs. Fel eich bod hefo digon i roi ar yr ochrau hefyd. Unwaith da chi wedi gael o yn ei le, gallwch ddefnyddio tap selo er mwyn ei gadw fo yna. Felly, ar ôl i chi wneud hyn, rydym angen defnyddio'r ffoil ar gyfer eich panel solar. Ac eto, mi fydd angen torri darn o ffoil ar ei gyfer i wneud pethau dipyn bach yn haws. Mae'n bosib ei blygu o i ffitio. Ac yna gewch ddefnyddio tab selo eto er mwyn ei osod o yn ei le. Unwaith da chi wedi gwneud y panel solar, defnyddiwch beiro neu bensel, wneud twll yn yr cardfwrdd ac tap selo

er mwyn gweld os ydy'ch popty solar yn gweithio. Cofiwch rhoi eich popty solar mewn lleoliad heulog, ac hefyd mae angen sicrhau fod eich panel solar yn gwynebu'r haul fel bod y haul gallu taro ar y panel ac yna adlewyrchu a cnesu eich bwyd. Hefyd, Gallwch cau y caead er mwyn cadw eich bwyd yn gynnes ac mi fydd y darn tywyll yn helpu hynna gan fod lliwiau tywyll yn dda am amsugno. Felly, pam ewch chi ati i drio creu Bdu eich hunan pan mae'r tywydd yn braf a threalu gyda gwahanol mathau o fwyd. Mwynhewch a gwelch chi eto.